Puluňy işletjek bolsaň, iki müň ýigrimi bäşinji ýylda nämä ýatyrmaly? Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda nämä pul ýatyrmaly? Iki müň ýigrimi bäşinji ýylda bitkoinem gyzykly däl, jaýam gyzykly däl, maşynam gyzykly däl. Esasy puly maşgalaňa, aýalyňa ýatyrmaly. Näçe diýýär, iki müň ýigrimi bäşinji ýylda aýalyňa pul ýatyrsaň, Şonça on esse bolýar diýýär, ýatyran puluň Allatagala on esse edip yzyna gaýtaryp berýär diýýär. Şonuň üçin meň maslahatym iki müň ýigrimi bäşinji ýylda bar puluňyzy aýagyňyza ýatyryň. Agajak salama.
Waleýkim essalam. Teke bazar nirden gidip bolýara? Teke bazary münden iki ostanowka aňaryňdadyr dos. Agam. Nirden gidip bolýar diýdiňä? Ýoşmaz adam ýaly aýdamda näme üçin diňlemedik bolýaňaý jigim.
Hä? Näme üçin diňlemedik bolýaň şu ussyrsyrak bilensirak gidýäň. Ýok la ogam gidip barýadym. Hä. Barak.
Gabyr bolar şaýtan hä bar. Näme üçin organizmimizde aşgazan barda mantygazan ýok.
Näme üçin ýüzümizde äň barda kellämizde aň ýok.
Kapkatda ýa bir effekti ulanjak bolup, üç sany effekti ulandym. Bir gelnimiň suratlaryny montaž edende bolan effekti ulanyp boldum, ony sahranit etjek bolýan bolup. Şu effekt deýip, şeş dollar diýen bolup dur maňa, her effekti ýigrimi bäş dollardanmyşyn. Samsyk adam bardyr saňa ýetmiş bäş dollar berip şo jaşly effekt üçin. Bu kelle erbet işleýär-ä, işlände-la. Nätenden aýdýa. Alym ýaňky effekt. Zapis ekrany açdym, montaž etdimde zapis ekrany açyp ekrany diýip alym. Zapis edip, tä görkedeýin. Men Aýka daýymyň dadyny güne ýatyp alamak ki, kelläm şon ýaly zatlara. Erbet işleýäge men işlände. O kapkada men tananok-da.

Geldik. Sizden 200 manat.
Meniň adym Aýym.
Aýym. Sizden 200 manat.
It's the one and only Digo Double G. Gaday bir ajap seredäýdäl oňa agam. Aýdan. Eger-de siz iki adam birden söýýän bolsaňyz, onda elbetde ikinjini saýlaň. Birinjini çyndan söýýän bolsaňyz, ikinji ýüze çykmaz diýip, ýadyňyzdan çykarmaň. Bomy!
Arzuw sen ulaldykça betiň çykyp barýa la. Hä? Ulalýa ma. Ulalykça betiň çykýa.
Mantyz adi, mantyz adi, mana ulalýa.

Onda ikimiz ýeris da bir mekgany.
Men sana düşündirdim ýaňja.
Näme diýip düşündirdiň? Häzir öýe gel, men seni düşündirdim.
Eý, Mugurik, o nemäni Ahmet Damdamyň aýdymyny eşitdiňmi ol gün? Mä, mä diýýär.

Täzeje alanyma dört ýylam bolanok. Pul gerek bolup satýan. Ussa zat görmedik, birinji esi özüm. Aýal maşgala ulanan. Batareý gül ýaly zarýadda wagty iki sagat öýdi. Paroly ýatdan çykardym, ýöne käwagt ýalňyşyp açylýaram. Kamera ýekeje, ýöne alşyna söz ýok. iPhone on üçe metra ýaryşdyrjak krdit obmen ýok karobka ýitdi metrka kopýa berýän ussada ussam kakasyny da görkezip bilýän galanlar jaňda almasam sapşen ýok waý.
Ýokarda Alla näme etdigiň söýgi bilen Allany men saňa ýalan söz dämesin eger Alla ölüp gidip näme etýäniň bolsa ine ine ine ine ine ha men seni söýýän şeýle bir söýýän seni. Geldim.
Näme üçin geldiň? Näme seň ýüzüňi görmäge gelendir öýtýäň? Pensiýa çykmaga geldim.
Daýza. Haw.
Peni diýip iň berýäňiz-ä ýöne. Hä. Näçe ýaşadyň?
Waý, ana, düýn daň bilen elli üç ýaşadym, ondan hem göni bärik gaýtdym pensiýa çykaýyn diýip. Hawa, daň. Daýza,
elli üçde pensiýa çykarylanda. Weý, daş etsin, onda nirä çykarýaňyz?
Şu kabinetden daşa çykarýas, fyşt, paşol diýip. Goý, goý, kabinetden hem kän çykdym, indi pensiýa çykjak.
Daýza, ýürek öçme, kelleni agyrtma. Hä?
Elli üçde pensiýa bolanok, çykarylanok. Altmyş üçde çykarylýar, ýene on ýylyň gene bar. A ýaz altmyş üç diýdi şo ta kakaň käýýäp durmy gyranda ýa. Ýaz. Daýza, meň ýazanymyň haýry ýog-ow. Hä. Oňa başlyk gol çekmeli. Wiý, sen başlyk dämi ýa? Men orunbasary. Jan oglum, bir zatjygyň basypdyr, soň bor. Ýaz altmyş üç diýdi. Ýok-ow!
Daýza. Hä. Sen çykarman bolmaýar. Hawa, bolmaýar. Bask ýokga bara etraba gitdi. Şeýdemi? Men sen öwredin. Öwret oglum öwret.
Daýza.
Bassyk näçe ýaşadyň diýse. Hawa.
53 ýaşadym diýme. Näçe diýeýin? 63 ýaşap gecik gidipdir. Ýadyma düşmändir diý. Bormy? Bor diýerin ony aýtaryn oglum. Onuň çaga sany näçe? Waý iki teleske çägäm bar. Baslyga gerek bolsa bererin ony. Çäge däl-ow çaga şular ýakana. Hä olar ýatjakmy?
Sanaýyn ýatma düşenok. Aňyrky meýda biri. O soňky meýdam bar. O gelkitýän gyryn lebenem bar. Onsoň ola gatnaýan, ol-a goňşymyzyň kylogy.
Daýza, goňşyňy goşma, o saňa meňzeýäm däldir-ä. Goý, oglum, meňzeýär, onuň ýene familiýasy baş goň.
Daýza, öz çagaň näçe? Öz çagaň näçe? Hä, özümikä üç oglum, üç.
Näçe? Üç diýýän, wah bendaň gulagy agyr eken, üç. Daýza, az bolýa, az! Goý, az bolsa men näteýin, elli üç ýaşdan soň köper biljek däl, besdir şo. Daýza, şu il köper bolsa senem boşatman köpermeli ekeniň-dä, köpermeli ekeniň! How, nämä gygyrýaň, nämä gygyrýaň, nämä ystan okap ýörsiň, basyň gyza!

Buglagam eşitýär, oglagam eşitýär. Gulak ýok ýerindenem ses gelýär şo şapbylly. Käwagt bir hem şapbyllap nahar iýýärler welin, öňde oturaýsa bilemok, agzyndaky zat atylyp naharyňa däl, göni seň agzyňa giräýjek bolýar. Iň gyzyklysy, püf edýärler. Gapdalymda şoňa hönt bermän, dyrt, dürt, zart, zurt. Her hili seslerine öwrenşipdiris bizem. Biz-ä oje otlugyň görnüşlerini hem bilýäs bärde. Bilemok, men-ä bilýän, biz diýipdirin bagyşlaň. Bir gezek hytaýlar bilen nahar iýip otyryn, biri aňyrdan güst boldy-la, ýöne sesliräk bolalyp. Şon ýaly boldy welin, Birden seredipdirin şeýdip ol eýlekler üns berenak. Menem rakjam gön jübime saldym. Bildirtmedim ýüzümi üýtgetmedim welin işdäm pozulda birinjide geçdim soň okazwayce soň başga inostranec tanyşlamdan soraýan welin olarda-da bolupdyra diýdim men diýdim gapdalymda nahar iýip otyrkam adam oturyp oturyp gördi diýdimä öň çagalaň otlugyny eşidýäň ol çaga-da ýöne özüňden uly otursa nähili bolýa gapdalymda. Olam Hudaýa şükür olaslygam ysy ýoga ýöne. Ýöne gysyp bolan bolsa sesli dostluk bolan bolsa ol ysly bolýara. Hudaýa şükür ysy ýok eken. Şu zatlara nähili reaksiýa bermeli nesip bolsa indiki wideoda goý. Men ýaly gülüp hezil eden bolsaň laýk jagaz repostjyk komentarýajyk ýaz.
Ogurlykdan iş bolmazlaý. Näme iş etjek-ä?
Näme iş etjek? Näme oňňarýaň?